O lef ei bod hi'n dywyll yn nhŷ Caitlin, myfyliog Gefin, wrth helpu ei hunan yw ail wydrad o bob lliw porffor llachar yn y gegin. Roedd yn gallu clywed y lleill yn chwerthin hyd yn oed trwy clustiau mawr plastig oedd ynghlwm wrth ei wisg, yn cosi ei ben. Ben hyn ei ti'n cuddio. Mae dy wisg yn really dda. Rhaid bod dy mam wedi bod wrthi am ages. Do. Diolch am rhan rheg. Dewis diddorol. Roedd yn amlwg o'r ffordd y dwedodd diddorol nad oedd Caitlin wedi'u fflesio llawer gan yr anrheg, sef cryno ddisg! Doedd dim un cryno ddisg o'i hoff grŵp yn y siop leol, felly bu raid i Gethin brynu un arall ar hap. Cymerai'f lymaid arall o'r pop, rhag dweud rhywbeth y byddai'n fy faru, er enghraifft, fod ganddo anrheg lawer gwell ond bod Nathan wedi'i dwyn. Dere, ni'n mynd mas. Allan? Pam? Trick or treat wrth gwrs. Hei, chi'n dod neu be? Bydd dim lotion ar rôl os ni ddim yn mynd nawr.
Doedd Gethin ddim yn teimlo fel chwerthin. Beth petai rhywun yn ei weld? Ac yn dweud wrth Nathan? Gethin, Dara!
Rhyw hanner awr yn ddiweddarach, roedd pawb wedi dechrau blino. Yn ogystal, roedd y ddau gwdyn yn orlawn o lotion ac felly penderfynodd pawb roi'r gorau iddi a mynd yn ôl i'r tŷ.

Aeth ati i dynnu slyperi rybr. Ond doedd dim amdani, felly ond cerdded nôl i dŷ Caitlin gyda'r slyperi am ei ddroed. Sylwodd Gethin ddim ar y cysgodion bygythiol oedd yn lluchura mewn long gul nes ei bod yn rhy hoer. Saethodd braich allan o'r tywyllwch a'i lusgo'n ddu seremoni i ddiolch i'r lôn.
Mewn eiliad, sylwodd Gerllyn ar rywbeth slaeniod yn llaw Nathan. Cyllell? Gydag un naid, gwibiodd heibio Nathan, a rhed ei nerth ei draed i fyny'r lôn dywyll gul. Daeth Gerllyn at diwifrlwn, a sylweddoli ei fod bron ar ben y bryn. Profi i weld Nathan yn brwydro i fyny rhyw tuag ato. Roedd cae ychydig y tu ôl iddo.
Sylweddolodd Gethin ei fod yn arafu, yn union fel yn yr hunllef. Dyma oedd ei ystyr felly. Nathan oedd yr angerfil ac roedd yn mynd i'w ddarnio. Llusgodd Gethin ei hun trwy brigau nes dod ar draws cylch o hen goed derw mawr yr union le i guddio. Ceisiodd reoli ei anadl. Roedd y boen yn waeth na'r adeg ddeffrodd o'i hunllef. Aeth y byd yn fach, fach, dim ond Gethin ar boen. Ac yna, aeth popeth yn dywyll.
Peth cyntaf clywodd Gethin oedd sŵn brain yn craucian. Rhaid ei fod wedi bod yma drwy'r nos! Cododd Gethin gystal ag ei gallai. Roedd pob darn o'i gorff yn brifo, ond yn rhyfedd iawn, Doedd ddim yn teimlo'n oer. O'r diwedd, cyrhaeddodd Gerth yn aml y goedwig. O fewn dim, byddai medru gweld Pontypridd oddeitano, a gwybod yn union lle roedd e, a sut i gyrraedd ei dŷ. Wrth i Gerth yn syllu dros ochr y bryn i lawr tuag at y dre, suddodd ei galon. Roedd Pontypridd wedi diflannu.
Clywyd rhywun ei rhywbeth yn agosáu. Creadur estren oedd e, tybed efallai nad oedd Gethin dal ar y ddaear o gwbl. Gallai ei fod mewn dimensiwn arall, neu ar blaned arall hyd yn oed. Gwelodd Gethin fachgen ifanc tua'r un oed ag e yn cerdded tuag ato, ond roedd ei ddillad yn edrych yn hen ffasiwn iawn. Sylweddolodd Gethin fod y bachgen yn fwy ofnus ohono fe nag oedd fe o'r bachgen. Cawn ni marw tŷ da weddill y gwir, y llun fendith y mam a'i mynd nos glenyn. Cymraeg roedd y bachgen yn siarad felly, ond Cymraeg ryfedd iawn, ac yn sicr yn wahanol i ddim byd roedd Gethin wedi glywed o'r blaen. Wel, wel, dwedodd Dad y gwir. Ych chi'n talwaith teg mor gyflym ag Aslem? Talwaith teg? Wrth gwrs! Roedd Gefn dal yn ei wisg hobbit. Ble ydw i? Coedwig Craig y Rhesg, Ploedd Llanwyno, Morgannwg. Beth yw dyddiad? Dydd Calon Gaeaf, 1713. Aeth cefn y gwddg Gethin yn syth grymp 173, roedd rywsut wedi teithio dros 300 mlynedd i'r gorffennol. Trwy'r gefn yn ceisio dygybod ar wybodaeth newydd ysgytwol hon, cododd y bachgen a chamu tuag ato.
Gruffydd Morgan, Ond Guto mae pawb yn fy ngalw i, Guto Nyth Bran.
Cystadleuaeth oedd hon i weld pwy fyddai'r gwiwer gorau, sef, pwy fyddai'n medru torri'r gwiwer gyflymaf, a'i osod yn y modd fwyaf taclus, gan ddefnyddio dim ond cryman. Yn ddi-rybudd, torrodd cryman Rhys yn ddarnau, aeth pawb yn dawel, heb wybod i neb. Yn gynharach, roedd Richard Edwards wedi torri hollt yng ngharn bren cryman Rhys. Yn fonheddig i gyd, Dyma Richard Edwards yn cynnig cryman arall i Rhys, ond roedd Richard Edwards yn gyffrous iawn, wedi sicrhau nad oedd awch i lafn y cryman a roddodd i Rhys, a doedd dim gobaith ganddo, mewn gwirionedd, o fod yn gyflymach na Gianto. Arglwydd Pennaeth Clwyd! Mrawd enillwch nag ei Ianto, mrawd!
Yn y diwrnodau wedi hynny, Roedd Guto wedi crafu pen sut i dalu pwyth yn ôl a dial ar Richard Edwards. Cafodd Gethin syniad wrth iddo gerdded caeau nyth Bran gyda Guto. Wrth gwrs! Beth am i Guto herio Richard Edwards i ras draws gwlad? Er ei fod yn medru rhedeg yn gyflym, a fyddai'n medru curo oedolyn? Roedd cŵn hela Richard Edwards yn creu gymaint o sŵn. Cafodd gwrin anhawster i glywed beth roedd gan Gefn a Guto i'w gynnig. Iawn, os golla i chi gewch fy mwch orau. Beth gynnwchwch i mi?
Doedd Gefn na Guto'n gwybod beth i ddweud, doedden nhw ddim wedi meddwl am hyn. Gethin, beth os ti'n mynd i gweithio i fi fel gwas? Byddai.
Gwelaf Gethin ac eson ni lawr i Richard Edwards i'w siglo.
Beth wnaethon ti? Dwi'n marw! Bydde di'n iawn yn y funud. Llwyddes ti wneud deg tro hyn. Roedd Gethin wedi dyfeisio rhaglen ymarfer drwyadl iawn ar gyfer guto gan ddefnyddio rhai o'r technegau diweddaraf. Un o gast bethau Guto oedd gorfod rhedeg nerth ei goesau, ond er bod Guto'n cwyno, roedd Gethin yn hyderus y byddai'n talu ar ei ganfed.
Dyna ddigon am heddi. Diolch i'r drefn.
Barod? Barod. Un, dau, tri. Wii!
Llenwodd sŵn rhyfedd yng Nghlustiau Gethin. Yr hyn roedd yn llenwi ei glustiau oedd ei chwerthin afreolus ei hun.